iki müň ýigrimi bäşinji ýylyň onunjy iýul güni ýazgy edilýär. Ine, şu ajaýyp gün, şu owadan gün Köneürgenç etrabynyň Akgala geňeşliginiň Hywaçoý obasynda yz sylagly ýaşulymyz Kakajan aga özüniň altmyş üç ýaşynyň toýuny toýlaýar. Kakajan agamyzy şanly güni bilen, altmyş üç ýaşynyň dolmagy bilen Rossiýadaky ogullary Hangeldi bilen Perhadyň adyndan we hemme dogan-garyndaşlarynyň adyndan tüýs ýürekden gutlaýarys. Hangeldi janyň, Perhat janyň özleriniň mähriban kyblasyna, şeýle-de ýene-de ýakynlaryna ýollan arzuwlaryny, sowgatlaryny alyp, biz Döwran Media Studiýanyň wideo operatorlary bilen birlikde Kakajan agamyzyň döwletli ojagyna tarap ýola düşýäs. owadan pursatlaram ýaňy belleýşimiz ýaly Döwran Video Studiýaň internet sahypalarynda siziň bilen paýlaşýarys. Bizden uzaklaşmaň bu sowgatly salamy ýörite Kakajan agamyzyň şanly altmyş üç ýaş toýundan. Ine mähriban tomaşaçylar, Perhatjan bilen Hangeltjanyň haýyşdy boýunça biz Kakajan agamyzyň döwletli ojagyna geldik. Indem owadan pursatlary siziň bilen paýlaşýas. Kakajan kakamyzy gutlaýas, altmyş üç ýaşy bilen sowgatlarymyzy gowşurýas. Ýöre dykynma. Salam aleýkum. Bizä ýene gelendiris.

Toýa gelmek nesip etsin. Ne bilen ogullaryň adyndan. Indi sowgady geçinde de sowgat bar. Şuja gadyr da tüýt çekseňiz. Hawa, ýokary çekiň.

Şoňam dogry güni geçip dur ýakynda söýlem. Bir aýdyp diýýär gelip geçmedi-de. Şoň üçin oňa da bar. Atajan kim Atajan? Ataşka. Dünýä kim dünýä?

Hawa dogry. Ejelerimiz bize ýaşaýyş sowgat etdi. Emma kakalarymyz bolsa ýaşamaga güýç berdi. Kaka! Bu dünýäde sen meniň hemme zadym, kaka! Ýykylyp ýalňyşma dädimden sen barka!

Aly ýaşyň uzak bolsun uzak ýaşa Perhatjan Hangeltjan sizem sag boluň oglum sylallaryňyza uzak ýaşaň aman geziň. Aly agamjan ýaşyň uzyn bolsun Allajan göroglyň ýaşyny bersin her işi edip oturmak miýesser etsin Allajan şu geleje bilen gül oýnap şatlyklarňa münme Hudaýym bir gül oýnap ýaşa. Hemişe işleri toý dek geleli. Halypa ýaşyň uzyn bolsun Göroglyň ýaşyny hem görjeň gowy bolsun agtyklara gowy mes bolup oturyň ýigitler sag bolsunlar. Ýaşuly ýaşyň uzyn bolsun daýym şular öýsek diňe toý dik geleli saçagyňy mydama toýa ýaz ýaşyň uzak bolsun. Kaka ýaşy uzyn bolsun. Salam agamjan ýaşyňyz uzyn bolsun görjeň gowulyk bolsun Allajan hemişe pesgülleň şular ýaly bolsun agtyk çowuklan gowan doganjyklaňam jan sag bolsun şeýdip ene atanyň telallarynda minnetdar. Däde janyň sag bolsun ýaşyň uzyn bolsun. Babamjan ýaşyň uzyn bolsun uzak ýaşa. Dädemjan ýaşyň uzyn bolsun janyň sag bolsun hemişe güler ýüzüňiz bolmasyn. Baba ýaşyň uzyn bolsun Göroglyň ýaşyny örsün. Görjeň gowulyk bolsun. Bädemjan ýaşyň uzyn bolsun görjeňiz gowulyk bolsun Enem bilen hemişe gülüp oýnap oturyň uzak ýaşaň biziň aramyzda doganlarymyzyň agtyklaňyzyň bagtyna gowanyp ýaşaň.
Dädejan ýaşyň uzyn bolsun göroglyň artyn örsün. Ýaşyň uzyn bolsun toý dek geleli. Ýaşyň uzyn bolsun toý dek geleli saçaklar doly bolsun. Sag boluň köp köp Mutallygyňyz üçin oglumaza sag bolaý diýen ikisine de gowy günlerde oturaly.
Sag bol.
Meniň bar arzuwlarym hasyl bugün siz ýanymda bolsaňyz bagtly menem.

Kalbim coşya bagtly menem Yakınlarım yanımda Seyen gülüm alnımda Indi mähriban tomaşaçylar görşüňiz ýaly Kakajan agamyzyň Gurbangül gelnejemiziň döwletli agzybir maşgalasynda hemme ýürege ýakyn mähriban ynsanlaryň ajaýyp arzuwlaryna, şatlyga, şowhuna beslenip Kakajan kakamyzyň altmyş üç ýaşynyň toýy toýlanýar. Şu pursatda biz Perhatjan Hangeldjan size işiňizde uly üstünlikleriň ýaran bolmagyny dileg edýäs. Şowlulyklara beslenip, üstünliklere beslenip ata Watanymyza, ýakynlaryňyza gowuşmaklaryňyzy dileg edýäs. Mähriban tomaşaçylar siziň hem her biriňiziň öýleriňizde ululy-kiçili toýlar kän bolsun. Hemmäňiziň döwletli ojaklaryňyzda toýlar bolsun. Tapanyňyz